Enorm! Ech soen Iech Merci fir Är massiv Präsenz haut de Moien. Bravo! D'Plaz ass voll, ech krut et elo grad bestätegt. Mir sinn zu méi wéi 5.000 Manifestanten eraukomm. Ni méi soll ee behaapten, den OGBL wär isoléiert. Well isoléiert, dat sinn déi, déi mengen, si wären all an engem Boot. An sech souwisou just géigensäiteg wëllen ersaufen. Isoléiert ass deen, deen op engem waarme Stull an engem Schlass den Indexklau beschléisst. Isoléiert ass deen, dee vun uewen erof dem gesamte Salariat an alle Pensionéierten hei am Land un d'Kafkraaft geet. A mir sinn dat net. Mir sinn déi gréisste Vertriedung, déi eenzeg wierklech Gewerkschaft vun de schaffende Leit an hire Famillen hei zu Lëtzebuerg. An haut op eisem éischte Mee, um Dag vun der Aarbecht, sti mir hei, grad elo, fir all d'Leit an der Aarbecht an an der Pensioun ze verteidegen, well mir mussen se verteidegen, well si ginn ugegraff. Haut ass den éischten Ausdrock vum Widderstand vum OGBL zur där Politik vum Sozialofbau, déi am Moment bedriwwe gëtt. Chers collègues francophones, notre présence ce matin en dit long.

Den OGBL huet de sougenannten Tripartite-Accord net matgedroen, an dat aus ville Grënn. Deen éischte Grond ass deen, datt et sech ëm näischt méi an näischt manner handelt wéi eng déifgräifend Indexmanipulatioun. Dat esou wichtegt Instrument, d'Tripartite, gouf mëssbraucht, fir just an nëmme just un den Index ze goen. Den Index, eng vun eise wichtegste sozialen Errungenschaften, fir dee mir an eis Virgänger ëmmer erëm hu misste kämpfen.

En onersetzlecht Instrument, fir eis Léin, eis Renten an eis Sozialleeschtungen un d'Liewenskäschten unzepassen. Den Index ass eng Garantie fir de soziale Fridden hei am Land. Deet mer esou leed, Kollegin a Kollegen, ech weess net, ech hu schonn ze vill gejaut ënnerwee. Genee deen Index war quasi dat eenzegt Thema an der Tripartite. An genee deen Index, dee gétt Regierung an Patronat elo bis an d'Joer 2024 manipuléieren. Bis an d'Mandat vun der nächster Regierung. Bis an eng Zäit, wou mer net wëssen, wéi et mat dem grausamen Ukrain-Krich virugeet. Mat dem Risiko, op Dauer eng oder méi Indextranchë ganz ze verléieren, Kolleeginnen a Kolleegen, net mam OGBL! Den OGBL ass an déi Verhandlungen eragaangen. Fir dass et de Leit dono besser geet, net méi schlecht. Fir dass hir Kafkraaft gestäerkt gëtt, net geschwächt. Fir dass se hiren Index behalen, net verréckelt oder geholl kréien. Fir dass se doriwwer hinaus ënnert d'Äerm gegraff kréien, fir d'Explosioun vun de Präisser ze packen. Net fir dass se puer Kakuette kréien a Plaz vun hirer Indextranche. An dat ass och schonn den zweete Grond, firwat mer net ënnerschriwwen hunn. Well den Index ass net ze ersetzen. Et ass och kee Scheck oder e Steierkredit, dee vun de Steiergelder ze bezuelen ass. Et ass eng Lounupassung, déi de Patron u seng Salariéen ze bezuelen huet, fir hire Kafkraaftverloscht auszegläichen. Den Index ass en integrale Bestanddeel vun eisem Loun, dee mer eis erschaffen, dee mer eis verdéngen. Dee soll an deen däerf net wéi eng Sozialhëllef vum Steierzueler selwer bezuelt ginn. Oder soll et nach esou wäit kommen, datt mer eis Paie selwer mat de Steiergelder bezuelen? Zuelen. Dat wär jo vill méi flott fir d'Employeuren, well hinne geet et jo sou schlecht. Zwou Indextranchen géifen hinnen d'Genéck briechen, soen se. All d'Betriber an alle wirtschaftleche Beräicher ginn da futti, soen se. Ma wou dann, Kolleeginnen a Kolleegen? Etwa am Bankesektor, wou e Gewënn gemeet ginn ass vu plus 30 Prozent an engem Joer? D'Kollege si présent, do wou all deen erschaafene Räichtum elo an d'Täsche vun den Aktionäre fléissen an d'Leit, déi hir Indextranche net kréien, wou grouss Banken elo erausginn a prale mat honnerte Milliounen un Euro vun Dividenden, déi un d'Aktionäre bezuelt ginn. A vun deenen 800 Milliounen Euro, déi eng Indextranche kascht, geet elo, Kolleeginnen a Kolleegen, de gréissten Deel, den allergréissten Deel Vun eiser Täsch an hir Täsch. Si packen et net, déi Indextranchen auszebezuelen, soen se. Etwa bei Amazon, grousse Krisegewënner mat Milliarde Beneficer, gläichzäiteg Niddreglounpolitik. Amazon Europa, déi einfach mol sou am Joer 2021 keen Euro Steiere bezuelt huet. Do kréien d'Leit zu Lëtzebuerg elo hiren Index net, wann en erfält. Ass de Jeff Bezos wierklech op déi Suen ugewisen? Sécher net, awer d'Leit sinn et, Kolleeginnen a Kolleegen. D'Betriber gi futti, soen se. Covid huet se gebeutelt. Etwa am Handwierk, wou an deene leschten zwee Joer iwwer 700 Betriber hei am Land opgemeet gi sinn. Esou schlecht muss et hinne goen, datt iwwer 700 Entrepreneure moies opgestane sinn an decidéiert hunn, en Handwierksbetrib opzemaachen. De Krich mat all senge Konsequenzen op d'Energiepräisser, op Liwwerproblemer, erlaabt hinnen et net, hire Leit den Index auszebezuelen, soen se an der Industrie. Ma da muss et schlecht ëm se stoen, wann eng Indextranche hinnen d'Genéck brécht, wou hir Lounkäschten am Duerchschnëtt bei 20 Prozent leien. Et muss hinnen alleguerten an der Industrie esou schlecht goen, wéi ville grousse Betriber, Betriber wéi Arcelor-Mittal, dee stolz mat sengem Rekordbenefice vu 15 Milliarden Euro d'lescht Joer geprahlt huet. Schlecht muss et him goen, engem Betrib wéi eisem gudden rtl, Rekordgewënner, Eng Croissance vun 132 Prozent an engem Joer! Brécht dat hinnen also d'Genéck, wa se hirem Personal mussen hir Indextranchë korrekt ausbezuelen? Déi grouss Supermarchéen, déi eenzeg, déi och nach op waren an der Pandemie, si hunn net nëmme Liewensmëttel verkaf. Si hunn déck Geschäfter gemeet. Kënnen déi hirem Personal, déi scho keng déck Paien hunn, wierklech keng Indextranchen ausbezuelen? All déi Bommeresultater, Kolleeginnen a Kolleegen, an alle Secteure si vun de Leit erschafft ginn. Si sinn dank hiren Efforten, hirer Aarbecht, hirem Engagement erschafft ginn. De Stroossentransport, e geet futti bei zwou Indextranchen, well se esou Problemer hu mat Präisser un der Pompel, soen se. Dee Secteur, deen seng Ausschreiwungen an all seng Tariffer automatesch indexéiert, geet also futti, wa se dat selwecht musse bei hire Leit maachen? Sécher net, Kolleeginnen a Kolleegen! Am Spidolsecteur, am Fleege am Sozialsecteur, am Enseignement, am gesamten ëffentlechen Déngscht, an de Servicebetriber, am Nettoyage, am Gardiennage, Do sinn se iwwerall iwwerhaapt net wirtschaftlech vun den Energiepräisser nach vun de Liwwerengepäss betraff. An awer kréien all déi Betriber laut der sougenanntener Energietripartite den Index geschenkt an all déi schaffend Leit kréien en geklaut, Kolleeginnen a Kolleegen. An de Comble vun där sougenanntener Tripartite ass dann se Solidaritéitspak ze nennen. Solidaritéit vu weem mat weem? Wie muss hei weem ënnert d'Äerm gräifen? Déi eenzeg, vun deenen elo verlaangt gëtt zréckzestiechen, dat sinn d'Leit, an dat zu Gonschte vun de Betriber. Misst een dat net éischter Fuddelpak nennen? De gesamten Tripartite-Mesurëpak geet just an eenzeg an alleng an d'Hänn vun de Patronen. An nach zousätzlech zu de sëllegen Aiden un d'Entreprisen, déi nach. Souwisou kommen, kréien se also alleguerten flächendeckend mat der Géisskan méintelaang Indextranchen geschenkt. Mir, mir kréien dofir während 3 Méint lächerlech 7,5 Cent de Liter um Bensin. Déi 7,5 Cent. Cent, déi d'Betriber natierlech och kréien, esou ass et jo net, mee mir kréien duerfir eng Subvention de loyer, eng Subvention de loyer, déi scho virun der Tripartite an engem Gesetzesprojet stoung an déi och nëmme muss geholl ginn, well d'Loyeren explodéieren a well mer et einfach net fäerdeg bréngen, eng uerdentlech Mietpräisbams zu Lëtzebuerg ze hunn. An dat war et da schonn. Dat war et da scho bal mat deem, wat d'Leit kréien, wärend d'Entreprisen Milliounen Euro Hëllefe kréien, plus déi verréckelt Indextranchen. An duerfir solle mer dann bei de Geréngverdénger e Steierkredit als Kompensatioun kréien, dat ni eng wierklech Kompensatioun fir den Index ka sinn, éischtens well et manner ass, net jiddereen et kritt, et ass anescht wéi den Index net op den Iwwerstonnen, op de Supplémenten, op de Majoratiounen, op de Primen, de Permanenceannualitéiten, dem dräizéngte Mount, de Chefs de famille, an esou weider fält. Et gëtt net mat an d'Pensioun berechent. Mee mir kréien net nëmme keng Kompensatioun fir all déi Elementer, mir kréien den Index einfach net op all dëse Lounelementer, wouduerch se dann nach zousätzlech u Wäert verléieren. Duerfir, Kolleeginnen a Kolleegen, et handelt sech ëm näischt anescht wéi Makulatur. Et ass eng Almosepolitik, fir vun der Indexmanipulatioun ofzelenken. Et stellt sech d'Fro, Fir wéi domm halen se eis, datt mer net géinge mierken, datt eis den. datt se eis den Index huelen op eisem Loun, dee mer erschaffen, dee mer eis verdingt hunn, an eis da wëlle verkafen, datt et jo alles net esou schlëmm ass, well mer duerfir eng staatlech Sozialhëllef kréien. Ganz dovun ofgesinn, datt se d'Indexmanipulatioun bis 2024 beschléissen. Awer hir lächerlech Kompensatioun just fir déi éischt Tranche steet. An zweetens, Kolleeginnen a Kolleegen, wéi all Sozialhëllef gëtt och déi hei aus eiser eegener Täsch finanzéiert. Mir bezuelen zweemol, dem Patron maache mer de Kaddo vun eisen Indextranchen a mir bezuelen doriwwer eraus nach eis eege Kompensatioun. Et ass eng verréckten Ëmverdeelung vun ënnen no uewen. All déi schaffend Leit an hir Familljen mussen all de Betriber ënnert d'Äerm gräifen. An et ass net esou, Kolleeginnen a Kolleegen, datt den OGBL net agesäit, datt verschidde Betriber wierklech a Schwierigkeete kënne kommen. Mir hu souguer an der Tripartite Propose gemeet, wéi een hinnen cibléiert kann hëllefen. Sou wéi den OGBL wärend all deene leschte Joren an der Covid-Kris ëmmer erëm all d'Hëllefen un d'Entreprisen ënnerstëtzt huet, ech wëll dat nach eng Kéier erënneren, sou vill honnerte Milliounen Euro fir d'Betriber wärend Covid mat der Ënnerstëtzung vum OGBL. An an dëser Kris, do ware mer och gewëllt ze hëllefen. Mir waren och gewëllt eng Analys ze maachen, wéi eng sinn dann déi Betriber, déi musse gehollef kréien. Mee dir kënnt dräimol roden, dat wollt d'UEL net, well et goufe keng Zuelen op den Dësch geluet vun de Patronen. Et gouf keng differenzéiert Analys gemeet, well se dat net wollten, well se just nëmmen eppes wollten, un den Index. An d'Regierung huet dat blann iwwerholl. Déi dräi Regierungsparteien sinn virum Patronat an d'Knéie gaang, Kolleeginnen a Kolleegen. An dann, an dann versichen se eis als ideologesch duerzestellen. A mir ware pragmatesch, mir hunn no konkreten, cibléierten Hëllefe gesicht fir d'Leit a fir d'Betriber. Op der enger Säit mécht eis Regierung eng Almosepolitik fir d'Leit. Si hëlleft, si soen et jo selwer, deene Schwächsten aus der Gesellschaft, huele jidderengem seng Indextranche a ginn deenen ënneschte Revenusklassen, de sougenannte Quintile 1 a Quintile 2, eng Sozialhëllef vun e puer Euro, fir datt se iwwer d'Ronne kommen. sou wéi de Statec eis et gerechent huet, an op där anerer Säit, do schengt eis Regierung ondifferenzéiert alle Betriber d'ausbezuelen bis Enn d'nächst Joer, bis Abrëll 2024, e puer Indextranchen. Kolleeginnen a Kolleegen, ma mir hunn hinne proposéiert, och d'Betriber a Quintillen op. ze deelen, och do déi schwächste Glidder aus der Ketten iwwerkompenséieren, dat wollten se net héieren, well d'Betriber wollten alles, d'Regierung huet hinnen alles ginn, Almose bei de Leit, d'Géisskan bei de Betriber. Duerfir, reng ideologesch, voire just Patronat. Bei deem ass et vun Ufank un nëmmen ëm eppes gaangen, hiren éiwegen Dram vun der Indexmanipulatioun ze erfëllen. Et ass wéi ëmmer, den Index ass ni e Problem, wann en net erfält. Soubal eng Tranche erfält, ass den Index erëm e Problem fir se. Dat säit ëmmer, Wéi ëmmer kommen dann eenzel Patronatsvertrieder aus all hiren Ecken eraus a versichen en z'attackéieren. An hei, hei hu se just op de richtege Moment gewaart fir zouzeschloen. A Kolleeginnen a Kolleegen, jo et ass infekt, Här Reckinger, infekt, wann elo de grausame Ukrain-Krich mëssbraucht gëtt fir de Leit un hir Kafkraaft ze goen. Dobäi woar den OGBL deen éischten, zesumme mat aneren Organisatiounen, deen op eng Anti-Krichsdemo opgeruff huet. Zu Dausenden hu mer eis op der Place Clairefontaine versammelt, dat ass nach net laang hier, fir den direkte Stopp vun alle Krichshandlungen, fir den Ofzuch vun de russeschen Truppen aus der Ukrain, fir humanitär Hëllef fir all Krichsflüchtlingen, fir de Fridden. A mir hu kee vun hinne gesinn op deeër Maniff. Mir hunn och kee vun deene gesinn, déi jorelaang déck Geschäfter mat de russeschen Oligarche gemeet hunn. Den OGBL léisst sech net virwerfen, e géif de Krich net seriö huelen. De Krich net seriö huele mécht deen, deen e benotzt fir politesch eise soziale Bestëtzstand unzegräifen, dat mécht deen, deen déi immens Solidaritéit vun der Lëtzebuerger Bevëlkerung, all eis mënschlech Betraffenheet, deen déi notzt fir de Leit Angscht ze maachen. deen de Krich als Argument benotzt, fir hinnen eppes ewech ze huelen. Dat ass inakzeptabel, Kolleeginnen a Kolleegen! Mir si rosen. Den OGBL ass rosen. Mir sinn eemol rosen, well iwwerhaapt esou en inakzeptabelen Accord um Bockel vun de Leit gemeet ginn ass. Mir sinn zweemol rosen, well ouni déi gréisst Gewerkschaft am Land eng Tripartite iwwert de Knéi gebrach ginn ass, ofgeschloss ginn ass, mat engem Resultat, wat just Sozialofbau ass an iwwerhaapt näischt kloer ass. An et stellt sech jo elo ëmmer méi eraus, datt hiert Kaartenhaus zesummebrécht, well elo schonn no eisem Drock muss nogebessert ginn, well elo schonn op den Allocation famille zeréckgeruddert ginn ass, well elo schonn de Vize-Premierminister selwer muss erausgoen an zouginn, Eng vun de Mesuren, déi ass total sënnlos a si ass jo nëmme symbolesch. Well elo schonn no der Ënnerschrëft kee méi weess, wéi de Kompensatiounskredit soll gerechent ginn, well op eemol een Dag no der Ënnerschrëft net kloer war, ob dat Ganzt iwwerhaapt verfassungskonform war, well elo och eng vun deenen aneren zwou Gewerkschaften, zwar anscheinend nach ëmmer net géint den Accord ass, mee awer och ëmmer manner dofir. An duerfir, Kolleeginnen a Kolleegen, iwwer kuerz oder laang wäert jiddereen am Land mierken, dass d'Leit massiv op d'A gedréckt gi sinn. A mir sinn, a mir sinn dräimol rosen, mir sinn nach rosen, well nodeems den OGBL säi legitimen Nee dozou gesot huet, ass versicht ginn eis duerch den Dreck ze zéien, fir hir Indexmanipulatioun un de Mann an d'Fra ze kréien. Do hu se jo misste versichen de Leit z'erklären, datt dat eng super Saach wier a keng, vun den dräi Regierungsparteien huet sech duerno gescheit, den OGBL ze probéiere schlecht duerzestellen. Mir hätt, mir, mir, OGBL, hätte kee Verständnis fir de Krich, eng Frechheet. Mir wéilten iwwerhaapt näischt fir d'Betriber maachen, dat ass einfach net wouer. Mir géifen eng Tripartite platze loossen, well mer just eppes wéilte fir d'Grossverdiener. Ma dat do grad dem OGBL ze ënnerstellen, ass eng Frechheet an eng Ligen zesummen. Kolleeginnen a Kolleegen, wat se do versicht hunn, dat geet net. Dat bleift hänken. der Gewerkschaft virzewerfen, datt se net mat Patronat a Politik eng Indexmanipulatioun wollt ënnerschreiwen an eis da wëlle schlecht duerstellen. Dat wäerte mir net vergiessen, Kolleeginnen a Kolleegen. Mir kommen aus enger laanger a schwéierer Zäit. Mir konnten eis als Gewerkschaft net esou versammele wéi mer et gewinnt waren. Mir hunn, d'Leit hunn alleguer gelidden, op der Aarbecht, am Privaten, gesondheetlech, mental. Déi psychologesch Belaaschtung vun alle Leit, vun deene Jonken, vun de Schaffenden, vun de Pensionéierten, déi war enorm. Mir hu sou vill matgemeet a mir waren zum gréissten Deel alleguerte solidaresch mat deem, wat an der Covid-Pandemie passéiert ass. Eis Regierung huet esou vill Dank ausgeschwat fir déi Leit aus den essentielle Beruffer. déi un der éischter Front, am Nettoyage, am Commerce, am Gardiennage, si krute Merci gesot vun der Regierung, well se eist Iwwerliewen, eist blankt Iwwerliewen erméiglecht hunn, an haut gi se un hiren Index. D'Gesondheetsberuffer, d'Pflegeberuffer, déi jo esou vill matgemeet hunn, déi kréien haut mol zum gréissten Deel guer keng Kompensatioun méi dofir. An déi, déi net konnte schaffe goe wärend der Covid-Kris, déi haten och nach finanziell vill Aboussen duerch Chômage partiel. An dunn, Kolleeginnen a Kolleegen, no Covid koum dee schlëmme Krich an Europa, d'Ängschte gi weider, d'Energiepräisser sprengen duerch de Plaffong. Mir, séier hu mer alleguer, d'Leit alleguer, un eisen Heizkäschten eng Verduebelung oder souguer méi erlieft. Beim Tanken ass et net vill besser, aner Präisser klammen elo no. D'Inegalitéiten, déi scho viru Covid bestoungen, déi klamme weider. D'Tendenz ass ongebrach. Mir waren, Lëtzebuerg, viru 15 bis 20 Joer Spëtzereider. Haut leien eis Inegalitéiten iwwert dem europäeschen Duerchschnëtt. An alles dat, gekoppelt mat dem onbezuelbare Wunnraum hei zu Lëtzebuerg an an der Grenzregioun, dat mécht alles de Leit seriö Problemer. Si hu Problemer, fir um Enn vum Mount d'Enner beieneen ze kréien. A vill Leit, an elo hu mer et eréischt viru Kuerzem gesinn, Bis déif an d'Mëttelschicht eran, muss se bei d'Offices sociaux fir Hëllef froen oder an d'Epicerie sociale akafe goen. Kolleeginnen a Kolleegen, an deem dote Kontext, deen ech elo beschriwwen hunn, ass den OGBL an eng Tripartite eragaangen, fir eppes fir d'Leit ze man. An an deem dote Kontext ass d'Regierung higaangen an huet eng déif Attack op eis Kafkraaft geridden. Dat geet net! Mir mussen eis do dogéint wieren an dat maache mer a mir wäerten et weiderman. Eis Manifestatioun vun haut dat ass den Ufank. Dat ass en éischt Zeeche vun eisem Widderstand géint déi Politik. Eng länger Phas vum Lounkampf ass agelaut. Et gëtt e laange Wee a mir ginn net vun deem Wee of. Den OGBL huet e laangen Otem, dat wäerte se gesinn. Mir ginn net op, Kolleeginnen a Kolleegen, bis deen Indexmechanismus erëm normal fonctionnéiert. An duerfir ass et wichteg, dass mir grad elo esou eng staark Gewerkschaft sinn, eng Gewerkschaft, déi riit bleift, eng, déi probéiert, Léisungen um Verhandlungsdësch ze fannen, Mee wann et noutwendeg och ass, déi och opsteet a sech wiert. An dat si mer amgaang ze maachen. An dat hei ass den Ufank. Dat hei ass den Ufank vun eppes Groussem, vun enger Bewegung, déi et fäerdeg bréngt, wierklech Saachen ze veränneren. Mir sinn all en Deel dovun. An op Zäit wäerten alleguerten d'Leit ëmmer méi verstoen, datt den Accord e Verloscht fir se bedeit an hirer Pai an hirer Pensioun. Ëmmer méi Leit wäerte sech mam OGBL zesummewieren. An all deenen, déi gemengt hunn, d'Leit sinn dach ze bequem, et geet kee méi op d'Strooss, ma deene weise mär de Contraire. An net well mir dat wëllen a well mir just dorobber eraus sinn, nee, well d'Politik a d'Patronat eis zréck op d'Strooss dréckt, andeems se den Index attackéieren, en historeschen Acquis, attackéieren se de Sozialmodell, schwächen se de Sozialdialog. An dat ass eppes, Kolleeginnen a Kolleegen, wat dës Regierung mat System zënter Joren a Jore probéiert! Ëmmer erëm goufe mer viru fait accomplie gestallt an deene leschte Joren. Ëmmer erëm hu se eis net geruff oder just fir d'Show. An haut gi se souguer esou wäit, datt se soen, de Sozialdialog bedeit, Eis Ënnerschrëft op enger Indexmanipulatioun oder guer kee Sozialdialog méi. Ma mir brauche, Kolleeginnen a Kolleegen, mir brauche keng Regierung, déi vill vum sozialen Dialog schwätzt. Mir brauchen eng Regierung, déi de sozialen Dialog mécht. Mee eis Regierung, wat mécht déi? Si brécht Accorde mat der Gewerkschaftssäit, si brécht hir eegen Engagementer, hir Verspriecher vis-à-vis vum Wieler, hir eege Wierder. Well wa si sozialen Dialog seet, dann heescht dat a Wierklechkeet, si diktéieren. Wa si Solidaritéit seet, dann heescht dat Ëmverdeelung vun ënnen no uewen. Wann si Tripartite seet, dann heescht dat Bipartite mat de Patronen. A wann dës Regierung seet, si mécht keng Austeritéitspolitik, Dann heescht dat, dass mer eis op dat Schlëmmst musse gefaasst man. Wa si seet, si geet net un den Index, da wësse mer spéitstens haut, dass se genee dat mécht an den Index manipuléiert. Mir riichten haut hei den Appell. Un all eenzelen Deputéierte vun der Chamber, Sot Nee zu deem Tripartitsaccord! Nee zu deem Accord, dee keen ass, well e vun der Gewerkschaftsmajoritéit net ënnerschriwwe ginn ass! Dir Dammen an Dir Hären Deputéiert aus der Chamber, maacht Iech net schëlleg um Demontage vum Lëtzebuerger Modell a vum soziale Fridden! Maacht Iech net schëlleg duerch Attacke géint d'Léin vun de schaffende Leit. Stitt an fir de soziale Fortschrëtt. Stitt an fir d'Verteidegung vun de sozialen Errungenschaften. Stitt an. Fir den Ofbau vun de sozialen Ongläichheeten, well dofir sidd Dir vum Vollek gewielt. Kolleeginnen a Kolleegen, wann eise Sozialmodell, dee sech historesch opgebaut huet, deen erkämpft ginn ass, wann dee Schrëtt fir Schrëtt ugegraff gëtt, Wann d'gesellschaftlech Kräfteverhältnisser ëmmer weider eng Verschiebung erliewen duerch déi wirtschaftlech a politesch Muecht vum Kapital, wann no eiser jorelaanger Austeritéitspolitik mat hire ganz schlëmme Konsequenze wirtschaftlech, sozial gesinn, wann dann all politesch Versprieche gebrach ginn, Dat kéim net erëm an et géif keen un den Index goen. Mee dann hu mir eng politesch Schiflag hei am Land, Kolleeginnen a Kolleegen. A wann dann no der Pandemie an der Angscht virun deem Krich an Angscht viru Flüchtlingskris dobäi kommen, dann ass dat den Nährbueden fir populistesch, nationalistesch A rassistesch Tendenzen, an dat däerfe mer net zouloossen! A mir brauchen net wäit an d'Ausland kucken ze goen, fir ze wëssen, wat mer net dierfen zouloossen. Et ass gutt, datt d'Le Pen net gewielt ginn ass. Et ass richteg, et ass wichteg fir eis all, et ass wichteg fir Europa. De Faschismus dierf ni eng Optioun sinn. Ni! An awer, an dat wësse mer all, ass et erschreckend, wéi héich trotz allem d'Le Pen gewielt ginn ass. An och dat soll eis eng Warnung sinn. Well duerch déi Ongläichheeten, déi den Neoliberalismus ervirhieft, gëtt de Faschismus gestäerkt. De Vott vun de Leit, dee gëtt ëmmer dann extrem, wa se sozial geschwächt ginn. Duerfir muss den Neoliberalismus gestoppt ginn. An och de President Macron, de Président des riches, dierf net vergiessen, datt säi Wahlresultat Stëmme géint rietsextrem war. Heen huet kee Fraefahrtschein. Heen dierf elo. Keng weider liberal Politik maachen an hee muss seng Politik a Fro stellen. An och dofir sti mer haut op eisem Éischte Mee. Well den Éischte Mee ass a bleift den Dag vun de schaffende Leit. Den éischte Mee ass den Dag vun der Aarbecht, den Dag vum weltwäite gewerkschaftlechen Asaz fir Gerechtheet, fir Fridden, fir Fräiheet, fir d'Emanzipatioun vun de Schaffenden, fir hir Rechter. Kolleeginnen a Kolleegen, den éischte Mee ass en internationalen Dag, dee keng Grenze kennt. An dat ass grad fir eis esou wichteg auszedrécken, wou mir jo an engem Land liewen, wou bal d'Hallschent vun de schaffende Leit Frontaliere sinn, wou mer dach an allen ekonomesche Secteuren esou ugewise sinn drop, datt eis Kollege Grenzgänger all Dag Kilometere vun doheem fortmaache fir heihinner schaffen ze kommen. wou mer während Covid wou eis während Covid ëmmer erëm nei bewosst ginn ass, wéi opgeschmass mer da wären, wa se net iwwer d'Grenz kéimen. A wou mer dann awer an deem Kontext ëmmer erëm mat politeschen Entscheedunge konfrontéiert ginn, déi déi iwwer 200.000 Salariéen, déi eise Räichtum hei matschafen, einfach ausschléissen. Studentebourssen, gratis Maison Relais, gratis Schoulbicher, gratis Kantinnen, Ënnerscheeder bei der Sozialversécherung, bei der Besteierung, alles dat sinn nëmmen e puer Beispiller vun der Diskriminéierung, deenen d'Frontalieren ëmmer nach ausgesat sinn. A gläichzäiteg feelt et an alle Secteuren u Leit. D'Betriber ziddere jo, soubal eis Nopeschlänner hir Léin op d'Lut setzen. Mä si kënnen net gläichzäiteg de Wäert vun der Aarbecht erofsetzen a fäerten, d'Leit lafen hinne fort. A wat geschitt an der lafender Tripartite, Kolleeginnen a Kolleegen? Eis Regierung mécht dach ganz seriö eng Propos, d'Leit kéinte jo e Scheck kréien, fir d'Indexmanipulatioun ze kompenséieren, awer e Scheck just fir d'Residenten, einfach mol sou 200.000, bal d'Hallschent vun eise schaffende Leit, Sollen och keen Index kréien, awer dann och kee Scheck. Och déi Propose ass net vergiess. No GBL steet an fir all d'Leit géint Diskriminuerung, onofhängeg vun hirem Wunnuert. An dat selwecht gëllt natierlech awer och fir déi, déi hei am Land liewen, déi awer kee Lëtzebuerger Pass hunn. Déi Dausenden an Dausend vun Immigreen hei am Land, déi d'Land och zu deem maachen, wat et ass, an déi och nach ëmmer diskriminéiert ginn an net déi selwecht Chancen hunn. Kolleeginnen a Kolleegen, ech weess, dat ass laang. Erlaabt mer nach e kuerzt Wuert, ech probéieren ze kierzen, zu deem esou vill diskutéierten sozialen Index. Dee populisteschen Ugrëff, dee Politik a Patronat um Index reit, deen awer kee vun hinne wierklech wëll. Well wa mer dann der Meenung sinn, datt dee mat der décker Pai keen oder manner Index brauch an dee mat der klenger méi, wann dat da wierklech de Wonsch vun deene wieren, déi eis dat wëlle verkafen, bedeit dat dann, datt an all de Secteure mat den niddrege Léin do d'Patronen hire Leit méi en héijen Index wëllen ausbezuelen? Am Horeca, am Commerce, am Nettoyage, am Bau, am Handwierk, Här Reckinger, wëllt Där wierklech Äre Leit méi gi wéi déi zwee Komma fënnf Prozent pro Indextranche, fir dass et méi sozial gerecht ass, fir dass se dann an deenen anere Secteure mat den héije Léin keen Index mussen ausbezuelen? Am Bankesecteur zum Beispill, do géift Der dann dem Patron den Index schenken an de Leit hir Kafkraaft huelen, déi da wéilte vläicht eng nei Heizung, Verstitt, datt mer do stutzeg ginn, well wann Dir wierklech méi sozial Gerechtegkeet wéilt an nach eppes géint d'Schéier maachen tëschent Aarm a Räich, ma da wiert Iech dach net mat Hänn a mat Féiss géint besser Léin! Firwat wiert Der Iech dann esou géint e bessert Kollektivvertragsgesetz? Dat bleift eis nach ëmmer versprach. A wann dann déi dräi Regierungsparteien den Index elo op eemol esou onsozial fannen, ma dann hätte mer do Ideeë wéi se endlech, endlech méi sozial Gerechtegkeet kéinte schafen. Mee jorelaang hu se op all deene wesentleche Froen net vill beweegt. An duerfir seet den OGBL, grad elo muss eppes passéieren op der Kafkraaft vun de Leit. D'Kannergeld muss substantiell eropgoen, fir all déi Joren wou mer schonn drop verluer hunn. De Mindestloun, dee muss zënter Joren erhéicht ginn. Null Komma néng Prozent, dat ass alles, wat eis Regierung fäerdegbruet huet. D'Allocation de vie chère, ma déi muss verduebelt ginn an net eng Primm vun 200 Euro. An dat ass awer nëmme wärend Covid méiglech gewiescht. D'Kollektivvertragsgesetz, dat muss endlech reforméiert ginn. Dat bleift och just en eidelt Verspriechen aus dem Regierungsprogramm. Kolleeginnen a Kolleegen, d'Lëscht vun de politeschen Handlungsdefiziter, déi gëtt ëmmer, ëmmer méi laang. Den Index ass sozial ongerecht, soen se. Ma deen, dee wëll eppes fir sozial Gerechtegkeet maachen, muss et bei de Steiere maachen. Mir fuerdere Steiergerechtegkeet, manner Besteierung op der Aarbecht, méi Besteierung op dem Kapital. Et muss endlech gestoppt gi mat deene Steiererhéijunge bei de Leit. Grad elo brauche mer eng Upassung vun eisem Steierbarème un d'Inflatioun. Eng Strafung vum Barème. A wa mer bei der Lutte géint d'Ongläichheete sinn, firwat gëtt dann nach ëmmer näischt seriö gemeet géint d'Explosioun vun de Wunnkäschten hei am Land? Mir kënnen dach net zesumme weider akzeptéieren, dass déi eng sech quasi hiert ganzt Liewe verscholde mussen, sech keen Haus méi kënne leeschten, während déi aner sech stänneg dru beräicheren. Ma, Kolleeginnen a Kolleegen, d'Lobbyiste vun de private Promoteuren, déi hunn einfach e verdammt gudden Job gemeet. Si kënnen sech weider wahnsinneg beräicheren. An dat op Käschte vun alleguerten de Leit. An och op Käschte vun de Leit, déi op de Logement à prix abordable ugewise sinn. Firwat dann d'Politik do net duerchgräifen, géint d'Spekulatioun am grousse Stil? Firwat net endlech eng seriö Mietpräisbrems, déi op Dauer d'Loyeren ofbremst? Dës Regierung huet zënter aacht Joere versot hei eppes z'ënnerhuelen an et wier grad elo en Thema gewiescht. Mir stinn an eisem Liewen an eiser Aarbecht virun engem grousse Wandel. D'Aarbechtswelt vu moar gëtt eng ganz aner. Mir wëssen dat all. Mir brauche grad elo staark Ofsécherunge fir d'Salariat, gekoppelt mat moderne Visioune vun der Digitaliséierung, vun der ekologescher Transitioun, vum Work-Life-Balance. Mee d'Digitaliséierung vun der Aarbecht, déi ka jo net ouni eis gemeet ginn, déi kann nëmme mat eis gemeet ginn. Dat muss am Sozialdialog passéieren an och am Klimaschutz. Mir hu keng Zäit méi ze verléieren, et muss elo direkt gehandelt ginn a mir sti fir Klimagerechtegkeet. Fir eng gerecht Transitioun. Mee wa mir wëllen gréng Aarbechtsplaze schafen a wa mer wëllen an eng karbonfräi Gesellschaft kommen, ma da kann dat nëmmen op eng Aart a Weis gemeet ginn, déi sozial gerecht ass, déi fair ass mat de schaffende Leit an hire Familljen, onofhängeg vu wou se gebuer sinn. Onofhängeg vu wéivill se am Portemonnaie hunn, Kolleeginnen a Kolleegen, wa mir wëllen an dëser moderner a grénger Aarbechtswelt ukommen, da geet dat nëmme mat gutt bezuelten Jobs an ënner gudden Aarbechtsbedingungen. An zu gudder Aarbecht gehéiert et och, kënne säi Beruffsliewen an säi Privatliewen ënnert en Hutt ze kréien. Et gehéiert och dozou, net futti ze goen ënnert ze vill Aarbecht. An dozou gehéiert och, manner Stonne schaffen bei gläichem Loun. Och dat ass modern an och dofir steet d'LuxGuide. Kolleeginnen a Kolleegen, fir ofzeschléissen, Mir si frou haut e staarken OGBL ze sinn, deen zesumme steet fir d'Interesse vun de Leit. Déi Zäiten, déi Zäiten, déi lo bei eis duerkommen, dat gi keng einfach Zäiten. Mir sinn eis dat bewosst. Mir si prett fir do widderzegoen, wann et néideg ass, et soll kee méi dodrunner zweifeln, Aarbecht unerkennen an se gutt bezuelen, dat muss erëm no vir geréckelt ginn, well mir all zesumme sinn den OGBL. Kolleeginnen a Kolleegen, si nennen hire Pak Solidaritéitspak. Solidaritéit kann ni just eesäiteg sinn an an eng Richtung goen. A Politik a Patronat brauchen eis keng Lektiounen ze ginn a Saache Solidaritéit, well dat sinn dem OGBL seng Wäerter, déi gewerkschaftlech Solidaritéit vun alle schaffende Leit, vun alle Rentner, aus alle Beruffer an alle Qualifikatiounen, aus dem öffentlechen, aus dem private Beräich. Mann oder Fra, Lëtzebuerger oder Auslänner, vun hei, hannert der Grenz, an dëser Kris, déi gewerkschaftlech Solidaritéit an och doriwwer hinaus, dat ass de richtege Wee an d'Zukunft, Kolleeginnen a Kolleegen. Vive den éischte Mee! Vive den OGBL! Vive den Index!